Today in History, Pud watye medde kaka in studio without Emma Akwera, Emma pud ocito ka camo gweno gang, Emma ngeyo kombeddi tye golo ka kenyo eno ni ento kadi ki itye dwogo kadi bade ma bade ni an kela bade pat kele tyene so Amaro moto ngut aye. Ok fine so today in history wapoyo nino ma en Yecu Kricito ki crucify nyo en ki gure iyen matar and that is exactly nino ma Ki loko about Judas Iscariot mucamo par nio kit ma kitwero waco kede kind of like going against Christ, betraying Christ kumeno eno ni so part in nino eno ni ngo ma itwero poyo kede tutwal?
Ibedo ki dano kwo wot anyim. Ento kare oo ma jo mukene romo kwero ni gen pe gingeyi. Yes.
Kwero ni in pe gingeyi ni, ka kikwero calo pa Yuda ma okwero atir ni laco ni an pe angeyo ni, weko wi lobo ngeyo ni ngat acel mo ni tye ma okwero Yecu. Ento lakwede jo moni gitimo bal, gikwero dano ento gikanne, giloko ngegi ni, En aye dong girac loyo weng. In fact, ka nongo Yecu oto, nongo myero gubed i kin jo ma gito pigi dugu.
In dong kara ibedo langol kop nongo ingolo marac ba. Not, not really.
A dong, ineno Yuda ba? Yuda okwero Yecu, ento Yecu ongeyo ni ngat acel i kinwu nongo bitimme kuman. Ma okwero Yecu ma Yecu ongeyo, Yecu en aye owacci ni, These are people you should not leave alone. Myero idi icok kwedi. En oweko lawo ma tye ka a ki Ceta waco ni, Tye jo mo otimo jami maraco, wan bene watimo jami maraco. Kare eni kare me mwolle. Gungo piny, wacci ni, 'Atimo gin marac. Wutimma kica. Pe angeyo. In itami ma Yuda dong ma ongeyo dong ni kingeyo ni obedo koko me ngo? An apwoyo kine ma Yecu Kricito ocito kwede ma dong kiguro dong malo i wi yat matar eni ci they were sinners. Acel owaco ni, Wod Lubanga, ka icito kunnu i wi polo, wi opo i koma. Ci mukene owaco ni, In iwaco ni in i latin pa Yecu, Latin pa Lubanga, pingo pe itwero ka konye kekeni? Pingo pe ia oko ki kenyo? Meno ocimo wang eno. But when Jesus Christ went to heaven, in did remember this person who said, Ka icito malo kunnu bot Lubanga, po pira. So calo Lakricito kong ma acel kong, nino me Good Friday eni pe watye ka celebrating just Ni kwono ne Yesu ki goro. Ento in a modern Christianity do you think ni dano pe tye ka miss understanding the meaning of Good Friday? Pol kare ni ki botwa kombeddi ni Christian community ki tamo ni Good Friday is kare ma gin ki cito ki bedo mere mot, they relax, go out, hang out, ento I nino pyera angwen me fasting, ka nongo watye ka tyeko fasting, this is the last day of our fasting, nino ma in ibedo ci iwacci alego pi nino pyera angwen, ka in atye i kin jo aryo, lakwo ki moni ma kite ber ma obedo i kin Yecu ni, an aye abiwacci Yecu ka oto dok ogama, kece an aye abibedo calo mere alingo mot awaco ya avimba ki gini mot ato kwede. Now, at the end of the day, we must make choices on our decision in life, kwowa wamito cet kwer, Kwowa wa mito bed ni an na mito abed ki ni and that is the justification me waco laco ni ni Yecu ka ito wi opo i koma oweko ada Yecu bene wiye opo odugu oneno kit mo omyero ikwany ngat acel enni ki i peko me ni naka. Mono ka iloko kumeno ka weko apo lawor lok mo time i kom Kitutu ngat mo ocoyo i twitter ni dano macalo Kitutu eni omyero onongo pe kimi pe pe kitim gi kica Pe bene omyero bene ki nong lawyer mo ocung i komgi, surely Christians have we gone to that level? Because Yesu Kricito owaco ni ki inge ni in pe ibedo labal, bed ngat me acel me bolo lagwenyi. I Baibul, ma amaro waco ni dano oceng jwi kadi ka ngat mo otimo gin mo marac nyo atimo gin mo marac.